Enti ɔfotufoɔ, deɛ akɔfa, ɔhaw a akɔfa abrɛ yɛn ɛrebɛsi saa berɛ yi, yɛpa yɛn ho a yɛnhunu yɛn asene mu, nanso ɛnkyɛ na yoo yaa ne nsɛm bebree, mepakyɛw yɛnkɔ. Yoo, meda ase Maame Asieduah ɛne Sankofa atiefoɔ. Okay, ahwɛfoɔ. Eh, yɛkyea ahwɛfoɔ nyinaa. Okay. Eh, nokwasɛm ne sɛ abatoɔ ho dwumadie sɛdeɛ wahyɛ aseɛ bɛyɛ nnawɔtwe mmiɛnsa a wodi no, ɛnyɛ nnɛ na sɛdeɛ ɛso a yɛbɛto aba. Okay. Yɛato aba wɔ ɔman mu mfeɛ bebree. Na amamu a ɛtɔ so nnan a wɔreka ho asɛm yi na yɛn Namafo yi a yɛaba ayikyerɛ yi na ama amanyɔsɛm no ne abatoɔ no ho asɛm no akɔyɛ biribi a ɛwɔ ha adagyaa. Na deɛ ɛha adwene ne sɛ afe biara yɛto aba wie a, wobɛhwɛ na obi afa mu ahyia ne nkwanhyia wuo, wobɛhwɛ na obi afa mu akɔnya pira anaa obi akɔdi dɛm. Ɛno na yɛrefa. dwumadie yi so na yɛtu ahwɛfoɔ nyinaa fo sɛ abatoɔ no yɛbɛto awie, yɛwie a ɔman no bɛwɔ hɔ, nnipa no nso bɛwɔ hɔ nti obiara nhwɛ deɛ ɔyɛ yie na ankɔfa pira ne owuo ne yadeɛ koakoro biara mma ammɛto obiara so. Sɛdeɛ ɛso amanyɔfoɔ yi, ɛɛ, daa ɛduru hɔ a ne yɛtu di wɔn akyi, yɔɔ. Nanso wɔkɔduruu hɔ a, ɛyɛɛ sɛdeɛ wɔyɛ nneɛma ne nneɛma a yɛn nso yɛhwɛ sɛ nsa bɛka no, nyɛ saa na ɛkɔ no. Enti yɛtu nnipa nyinaa fo sɛ, Ɛɛ, abatoɔ no deɛ, aduru hɔ, yɛbɛto. Na yɛn mmabunu yi a aba akyire yi a biribiara nni yɛn twe di akyire, abɛduru abatoɔ so nko ara na yɛhunu sɛ mmabunu bi wɔ baabi a yɛde wɔn yɛ biribi a ɛyɛ yie. Ɛno na yɛtu nnipa nyinaa fo sɛ, W'ankasa hwɛ wo ho ne w'asetena mu, na sɛdeɛ woka no, amammuo no awɔ hɔ ara mfeɛ bebree. Yɛwura deɛ ɛtɔ so nnan yi mu yi, sɛdeɛ ɛso a, nneɛma biara nhyɛ da nsesa mmoroso biara, na wo ara ankasa wo mmɔdemmɔ a wobɛbɔ no na ɛbɛma woatumi akɔ w'anim yie. Enti yɛtu nnipa nyinaa fo na yɛka kyerɛ ahwɛfoɔ sɛ, obiara nhwɛ n'adagyeɛ ne ne berɛ ne deɛ ɔyɛ yie, na aberɛ no so na ɔwɔ ahoɔden a, wasɔre akɔto aba na wakɔ fie. Nsunsuansoɔ no ba a, na yɛasɔ mu na yɛatoa so na yɛkɔ yɛn anim. Enti ɛno na yɛtu ahwɛfoɔ nyinaa fo wɔ ho sɛ, yɛnhwɛ yɛn anammɔn ne yɛn ntotoeɛ yie, na yɛnni obiara akyi na sɛ bɛyɛ so a wɔn agya, wɔn mmaa ne wɔn abusuafoɔ wɔ fie na akɔm kakra a ɛdii nti ne ɛdi akyire na ɛkɔyɛ deɛ ɛnsɛ sɛ ɛyɛ na akɔfa ɔhaw ne pire bi abrɛ yɛn. Enti saa na anwummerɛ yi mɛtumi atu ahwɛfoɔ nyinaa fo sɛ yɛmfa na yɛmfa nyɛ adwuma na ɛmmoa yɛn. Meda ase. Meda ase. Ma mensan mmisa wo baako nka ho. Ɔho sɛ wose aba no yɛato ato ato ɛnyɛ ɛnnɛ na yɛbɛto aba nti wo deɛ w'ani afi kakra na wɔn a na saa bere no wɔnni hɔ Anaa afei koraa na wɔbɛhu sɛdeɛ ɛsi to aba, anaa afei na wɔbɛwura abatoɔ mu. Obi wɔ hɔ koraa a, afei na ɔbɛto aba. Wadi eighteen years a, ɔbɛto aba. Nti first no, na ɛte sɛn ansa na abɛpem nnaadie yi so? Yo, Maame Asiedu, meda wo ase. Ɛnnɛ yi, nsesaeɛ a aba mu ara ne sɛ, abɛɛfo ntentan mfidie a aba yi, saa ɛyi WhatsApp ne TikTok ne adeɛ no, ama obiara kwan ma ɔtumi gyina baabiara ka asɛm biara. Kane no, na ɛnte saa. Sɛ amanyɔni bi koraa ba wo kurom mpɛ sɛ ɔsɛ bɛbɔ dawuro na nnipa nyinaa kɔhyia na waka n'asɛm na wɔfiri hɔ kɔ a, na afei wɔagyina so ato aba. Na nnɛ no, sɛbe ɔsɛ obiara tumi tena ɔno ara ne dan mu na wɔse wɔrebɔ dawuro. Afei ɔbɛka asɛm yi na akɔhyɛ obi ahoroba na akɔfa abufuo na ɔno nso pɛ sɛ ɔno nso tena ne dɛm na ɔno nso yi n'ano na akɔfa menteme ho ase ne Wontwiwontwi bebree aba na kane no na ɛnte saa. Enti ɛnnɛ yi no ɛyɛ saa social media no ne media no a ɛfa kwan bebree so atu atese no na ama obi asusu sɛ gyama deɛ wate no sɛ ɛyɛ nɔkorɛ sɛ ɛnyɛ nɔkorɛ. Wobɛte ase sɛ ei yɛse pa amanyɔfoɔ wei te ha ɛyɛ biribi a ɛnyɛ, ɔte yɛ a na ɔdi akyire sɛ ɛyɛ nɔkorɛ sɛ ɛyɛ nɔkorɛ sɛ ɛnyɛ nɔkorɛ. Wate wɔ obi wɔ hɔ koraa a ɔsusu sɛ sɛdeɛ ɛsõ a asɛm bi a ɔbɛte no wɔ sɛ yɛka wɔ afidie mu biara kyerɛ sɛ ebia ɛno ara no no na watu di akyire. Enti ɛyɛ saa adeɛ no na nka ɛsɛ sɛ nka yɛ use anaa sɛ yɛde yɛ adwuma wɔ ne kwan pa so no, na mmom yɛde fa ne kwan bɔne so. Obi tie asɛm no na ɔtu di akyire. Yɛ nhwehwɛ mu, sɛ ɛyɛ nokorɛ, sɛ ɛyɛ ntwa ntosoɔ, sɛ ɛyɛ asɛm na obi de rehyɛ obi. Obi koraa tumi gyina bi ka sɛ, Ee, mommɔhwɛ o, nnipa aso asi. Nansa yi na mehwɛ baako, yɛsɛ aberanteɛ bi a. Wɔgye ne din wɔ afidie so wɔ frɛ Bokyire Aba Airport. Na nnipa nyinaa di akyire. Nna me nso mehwɛeɛ. Ah, wɔse nnipa no asi. Nti nka mehwehwɛ sɛ nka mehu aberanteɛ no mfonini. Mfonini biara nni hɔ. Mm, nti wokɔ no akɔnya amane a. Ɛna yɛhwɛɛ saa ara na adeɛ no siiɛ. Enti social media no a na obiara tumi tena ɔno ara ne dam na waka asɛm biara kɛkɛ na wato ato mframa mu na nnipa di akyire. Nipa asom nso pɛ asɛm bebire dɛ atie, ɔte a ɔnhwehwɛ mu na watu di akyire. Yɛn hu no sɛ sɛdeɛ so a yɛn nam so kɔ ama Ghana kwaa deɛ, yɛn nam mu ama nnipa bi ahwere wɔn nkwa. Sogya ni maa maa sɛ me nie nyɛ di akyire, abranteɛ wo wi afei na ehunu sɛ sɛ onyɛ nipa bɔne foɔ. Enti saa nneɛma no na ama ɔhaw aba ɛna ebinom nso ɛyɛ nɔkorɛ sɛ amanyɔfoɔ no bi nso fa saa akwanya no so de ka nsɛm a ɔno nso koraa wate, ɔnim mu sɛdeɛ ɛteɛ, na wato ato mframa mu, ɛfiri sɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara onipa bɛdi akyire. Deɛ ɛdi akyire nso a, na akɔfa wantwiwantwi ne menteme ho asene aba, na akɔfa ɔhaw abrɛ. Enti saa na ɛteɛ. Okay, okay, ɛha yɛ me dɛ, na ma yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ ha. Wohu sɛ sɛdeɛ woka sɛ na obi tumi twe ne smart phone ka deɛ ɔpɛ, akane no, tete mmerɛ mu no, na kasa bi a ɛnnɛ yɛka ɛfa yɛn ho di no, na saa akwanya no wɔ hɔ. Na na na enni hɔ. Deɛ enti a na enni hɔ ne sɛ, asɛm no koraa, sɛ wobɛte asɛm no a ɛretra fi wo fie akɔ abɔnten a, gye sɛ sɛ bi a yɛabɔ dawuro na na se ebia mommɛhyia dua ase ama nea onni bɛ pɛpɛ sɛ ɔne mo kasa na ɔne mo akɔhyia, anaa boro so ebia asɔredan mu anaa Nkramofoɔ ahyia na wakɔ hɔ, wakɔ sɛ na ɔne wɔn akasa. Enti woate afi nnipa no ano. a ɛnyɛ nso obi akɔsɔ no so bɛka foforɔ bi akyerɛ wo nti woate, woahu sɛdeɛ ɛteɛ. Ɛna sɛdeɛ ɛsɔn a radio ne TV ne adeɛ a Nyame adom no ɛwɔ hɔ bebree a ne papa wɔ hɔ no a ɛsɛ sɛ yɛtumi use ma mfasoɔ ba so te sɛ deɛ yɛreyɛ yi no, na tete no na ɛnni hɔ saa. Nti asɛm no kane mekae a ɛyɛ amanyɔ ɔmampanyin dada a ɔnyɛ baabi kɔ Lawrence Amanyɔ, Donkor na akɔtie news sɛ yɛtu aban agu ansa ɛte sɛn. Ɛhɔ nko ara na wobɛte asɛm no ɛfiri aban kasa mfonyin anaasɛ aban radio so. Na nnɛ nso deɛ Ɛna ɔma ka no, obiara tumi tena dɛm na ɔno ara kreti asɛm no. Yɛ so yɛte a yɛnhwehwɛ mu na yɛdi akyire deɛ yɛpɛ sɛ yɛhunu, deɛ yɛpɛ sɛ yɛte no anaa deɛ yɛpɛ sɛ yɛka ma ofoforɔ hunu sɛ deɛ yɛreka no yɛ nokorɛ no, na yɛkɔdi akyire no na yɛakɔ akɔfa asɛm abrɛ yɛn. Enti kane no, na ne nanom toɔ mmɔ ase de nsɛm no to dwa. Yɛhwehwɛ mu. Yɛsoma. Sɛdeɛ ɛsõ a, obi koraa abobɔ amanneɛ sɛ, Omeeba, mehunu sɛ kaa so masi anya akwanhyia wɔ ha, na monkɔhwɛ. Nnipa bisa, yɛkɔhwɛ. gye to mu na yɛasoma akɔ sɛ kɔhwɛ sɛ nnipa asom asi, owuo no amanneɛ nso ɛyɛ nokorɛ anaa. Yɛabɔ amanneɛ no oo, yɛsɛ yɛ yɛsoma tu bɔfoɔ sɛ ɔnkɔhwehwɛ mu ansa na nnipa ɔtɔ so mmiɛnsa ate. Ɛnnɛ nso deɛ, obi gyina baabi twa akasamfonin a na ɔde ato mframa mu na yɛdi akyire, yɛsɛ yɛto aba wɔ ha oo, obi akɔpagya ballot box na wɔn di mmirika na akɔfa, ebi nso koraa na ɛnyɛ nokorɛ na obi atumi afa mu akɔhyia ne nkwanhyia anaa sɛ ɔkɔ akɔnya ɔhaw. Enti, kane no deɛ, na nfɔmehyin no, buroni se dissemination nfɔmehyin no, na ɛyɛ less. na ɛyɛ one source or two, enti na nsɛm a ɛnyɛ nokorɛ ntumi ntrɛtrɛ te sɛ nnɛ yi. Ok, medase. Ansa na mɛkɔ afuo hɔ no, ma me ne m'ahwɛfoɔ nkasa. Na eh, radio anaasɛ eh, media adwuma yi, ne yie mu paa deɛ is to educate the public. Saa. Yɛde, yɛde sua adeɛ, anaa yɛde kyerɛkyerɛ, yɛde ma information across. Eh, ɛnnɛ yi, yɛnhwɛ sɛdeɛ ɛsi teɛ, yɛde gyegye yɛn ani. saa. Na nso ɛnnɛ yi, ɛrekame ayɛ sɛ nneɛma bebree nnebɔne mu no, yɛfa firi media mu a awerɛho. Enti me dɔfo a wohwɛ me, deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ, baabi a aduru no, hwehwɛ nea ɛyɛ na woadi akyire. M'asɛm yɛ tiatiatiatia, enti san kɔfa ho dawura no ma mebɔ wo. Hwehwɛ nea ɛyɛ na woadi akyire. Sɛ woante hwee koraa no a, wotee sɛ Maame Asiedu aka sɛ, Hwehwɛ deɛ ɛyɛ. ɛna wadi akyire ɔfotufo anaasɛ councilor se nipa asom yɛ ne dɛ yɛ nokorɛ but ɛnyɛ nsɛm no nyinaa na ɛwɔ sɛ ɔma no yɛ dɛ wɔ asom mu wanhwɛ yie a na wakɔnya amaneɛ.